Salam aleýkim. Men Döwran we Media TV kanalyna hoş geldiňiz. Kelläňizde sorag, bul nähili kanal? Häzir aýdaýyn, diňleýäs. Mähribanlar, täze çykýan kliplerden, aýdymlardan, instagramdaky täzeliklerden we şuňa meňzeşlerden habarsyz galýan. Sebäp diýseň, Ýutubda azyndan on uly türkmen kanallary bar we muňa meňzeş birnäçe kanallar bar. Ýöne, ýöne bulaň baryny bir ýerde eşidip ýa-da görüp biljek ýerimiz ýok. Näme üçin ýok? Oturdyk, pikirlendik we size Media TM kanalyny açdyk. Mundan beýläk Media TM kanalyndan biziň üstümiz bilen aňsatjak habaryňyz bolsun. Bu günki täzeliklerimizde

Maňa sen ýetenok, maňa dem ýetenok, daňa men ýetemok. Gahryman Durdyýew we Timur Orundan has ýakynda täze klibe garaşylýar. Farhad Öraýewden Bagt aýdymy diýen täze klibi çykdy. Gülleýär
toý güni owadan bagt aýdymy. Gözel gyzlarymyzdan biri Amaliýanyň Bileje aýdymynyň klibini Vip Aşgabat kanalyndan sanlyja günlerden görüp bilersiňiz. Perhat Ataýewden köp wagtlap täzelik ýokdy. Ýaňy-ýakynda Salamym aýdym klibi çykdy. Salamym bu sazym diňe saňa diňe.
Indiki temamyz, Halk aýdym söýüjiler, Mekan Ataýew söýüjileri, ýakynlaşyň! Birmi? Ýok. Ikimi? Ýok. Üç? Ýok. Doly bir albom Mekan Ataýew YouTube kanalynda Halk aýdymy size ýetirýär görüp bilersiňiz. Togladan sallanyp geldi Messana Messana Agajan Arabyň gyzyn. Indi geleli hip hop dünýäsine. Rap söýüjiler hip hop diýlende ilki bilen kelläňize kim gelýär? Aşakda kommentariýa teswire öz kelläňizdäkini ýazyp bilersiňiz. Biz. Siziň kelläňizdäkileri bilesimiz gelýär. Abdy daýy. Abdy daýy. Abdy daýydan ýigrimi bäş ýaşly aýdymy feat. Bagran Saýdäli. Ssylka aşakda. Ýaşaýaňa ýigrimi bäş ýaly. Oglanlar uçarda ýene-de wakuumda ýaly. Gaýyga münüp ah senem bäri. Geleli instagram täzeliklerine. Geçen gün instagramda Reňkli sahypa atly. Akkaunt gabat gelip, akkauntyň içinde aýdymçylar bilen sorag-jogap geçirilýär. Gyzykly sorag-jogaplar geçirilýär. Men-ä haladym, size-de maslahat berýän. Ýöne YouTube kanalyny tapmadym. Instagramy ssylka aşakda. Espitiriň Instagram sahypasynda, Ýagşyň aýtmagyna görä, Espitir öýme-öý atly gepleşik geçirjek bolýar. We birinji bilen, elbetde, Ýagşyň öýüne barýar. Belli reperimiz Espitir täze Gepleşik açsak bolay ýagşy şow ýaly. Salowmaleýkim. Awa.
Ýöne men gepleşiginde ýyldyzlar men öz ýanyma çagyrýar, a munda bi espiter özi barýar. Gepleşigiň ady öýme öý. Obyçny şu espiteriň toý alşy ýalyda. Dostlar, şu günden beýläk biz sizi täzeliksiz goýmarys. Eger siz kanalymyza agza bolup laýk bassaňyz. Siziň pikiriňiz biz üçin wajyp. Aşakda ýazyň. Be görüşýänçäk hoş galyň.